Oce, okay. o'n i am gael bach o symudiad mewn i'n lluniau nawr heddi. Chmo beth, beth dyn ni ddim eisiau wrth wneud lluniau comic neu cartŵn neu lluniau yw jyst cael rhywun yn sefyll yn diflas fel hyn. O, llinellau syth, breichiau syth. Dyn ni ddim eisiau hynna. Boring. Dyn ni moyn symudiad. Felly dyma chydig o tips ar sut i ddangos rhywun yn cerdded, wedyn ni lloncian, wedyn ni rhedeg yn gyflym. Okay? So, ni'n cael rhywun o'r ochr yn cerdded yn gyntaf. So, Yn gyntaf, wrth wneud y corff, wrth cerdded, falle pwyso nôl tyn bach, breichien eitha rydd wrth yr ochr, a wedyn ni coesau a traed fel hyn. Okay? Peth cyntaf i sylwi yw, mae'r trad, mae'r ddwy droed yn cyffwrdd y llawr. So, chi'n mynd dangos rhywun yn cerdded, un neu ddwy yn cyffwrdd y llawr, a sylwch ar y breichiau, mae'r braich yn ôl, yr un ochr ar mae'r goes ymlaen, a'r ochr arall ymlaen, lle mae'r coes yn ôl. Reit, nawr ni'n neud rhywun yn redeg, nawr dechrau redeg, a nawr newch y corff fel bod e'n pwyso ymlaen tipyn bach, a falle bod y breichiau yn dechrau wneud bach mwy o waith. Eto, cofiwch, os yw'r fraich yn ôl, ti'n rhoi y goes o'r ochr yna ymlaen, a coes y braich ymlaen, y coes arall yn ôl. Ydych chi'n gweld? Os yw'r trad ddim yn cyffwrdd y llawr, mae'n syth yn edrych fel tas fe'n mynd bach yn gyflymach. Ond ddim yn sprintio, felly chydig o linellau, un neu ddau o linellau. Peidiwch byth roed lot, lot, lot o linellau symud, un neu ddau yn helpu. So nawr, rhywun yn mynd yn mor gyflym a gallai fe, yn ei wneud y gwyneb yn straenio fel hyn, a falle'r gwallt yn hedfan yn mynd yn y gwynt, a'r corff yn rili pwyso mewn, breichiau yn estyn, yn symud, wrth helpu iddo fe i redeg yn gyflym, a jyst gwthiwch y coesau mas mor bell a gallwch chi. So chi'n gweld, oh, yn gythio ymlaen, bellach i fwrdd y llawr. Bach o chwys, lle hyd yn oed pwff bach o lwch, wrth fe'n mynd yn gyflymach fyth. I just exaggeratio, gor-ddweud. A wedyn, o, oh, mae wedi mynd. Wff, bant a fe. Nawr, allwch chi wneud symudiadau gwahanol. Bydd am rywun sy'n cwmpo neu sy'n chwifio breichiau a coesau wrth cwmpo. Wel, corff fel arfer, o, breichiau mas, fel yna. A wedyn ni, bych chi moyn yw, chydig o linellau, dwy linell fel yna, yn edrych fel tos yn chwifio. Rhywbeth y goesau, Dwy linell, dwy linell, a mae'n edrych fel tasa fe'n hedfan. Beth arall allwch chi'n neud i rili dangos bod nhw'n siglo yw fel just llinell neu amlinelliad. A chi'n gweld, mae'n edrych fel, aah, trio hedfan fel y deirin. Neu beth am rhywun yn taflu rhywbeth. Wel, yn y edrych gyda'r pen, falle ymdrech, a'r fraich yn ymestyn. ymestyn mas mor bell a fedrwn fe fynd. Chydig o llunellau i ddangos bod e'n symud. A'r fraich arall tu ôl. Meddyliwch ble byse'r coesau'n mynd. Mae popeth mewn balans. O, a dyna fe'n taflu careg. Wiw! Careg yn hedfan drwy'r awyr. A wedyn ni falle yn glanio draw fan hyn. Bang! Be mae di bwrw? Uh-oh. Mae di bwrw rhywun reit ar y pen. So, ddangos rhywun gan i bwrw. Un llygad ar agor, un llygad ar gau. A'r gwddwg yn gwthio'r pen i'r ochr. Yn iddo edrych fel tysau fynd. Bang! Aw, fe mae hyn. So, ydych chi'n gweld pob math o symudiadau yn defnyddio llinellau a roi'r breichiau a'r coesau yn siapau gwahanol. Felly, beth am i chi fynd ati i roi cymaint o symudiadau i'ch cymeriadau chi a gallwch chi. Ond byddwch yn ofalus bod chi ddim yn eu clymu nhw mewn i clymau fel y bachgen drian yma. Hmm. Felly, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, welech chi fori. Hwyl!